Bi bûneya salvegera şêst û du duan ya Partiya Demokrat a Kurdistan Sûriya, Komîta Navendî ya heman partiyê daxuyaniyek belav kir û tê de hejmarek xal hatin nîvsandin, ev jî têkêsta wê daxuyaniyê ye. Di çardeh Hizêrana du hezar û nozdan de salvegera şêst û du duayê ya Partiya Demokrat a Kurdistan Sûriya,

Ku partî di rewşên siyasî yên zehmet de hat damezrandin, mîna projeyên herêmî û navdewletî yên xala Çarim û Eisenhower û hevbendiya Bexdayê û fişarên li ser Sûriyê ji aliyê Tirkiyê de û yekîtiya Sûriyê û Misrê û pirsgirêkên ku li gel xwe anîn. Her wiha behsa girêdana bi hêz ya Kurdan bi wê partiyê ve û tevlêbûna rêxistinên ciwanan û xwendekaran di nav kadrên Partiya Demokrata Kurdistan-Sûriya de û pêkanîna gavên mezin, Herwiha partî karî rûbrûbûna hemû projeyên şofînî yên dijî kurdan hatine kirin û raserî girtinê jî hatin di encama rûbrûbûna wan ji wan projeyan re ku serkirdeyên partî raserî girtinê bi salên dirêj hatin ew jî di salên hefteyî de ji sedsalîya bûrî Her du wê daxuyaniyê de emaje bi şoreşa Êlûnê bi serkirdayetiya Barzaniyê Nemir hatî kirin sala hezar û neh sed û şêst û yekê û bandora wê li ser avakirina bingeha cemawerî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û piştevaniya di navbera partî û şoreşa kurdî û fêrbûna ku ji dibistana xebata Rêbaza Pîroz ve hatî wergirtin ku berdewam be ji bo ku bimîne beşek ji Projeyê Netewî Kurdistanî bi serokatiya Serokê Xebatkar Mesûd Barzanî. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye di daxuyaniya xwe de her wiha amaje bi yekrêziya Kurdî ya ku vexwendinê jê re bi berdewamî dike û yekîtiya helwêsta partî di serdema cudabûn û parçebûnan de û di vê derbarê de behsa tiliyên spî yên partî di avakirina hevbendiyên siyasî bi taybet Encûmena Neştîmanî ya Kurdî li Sûriyê serbarî yekîtiya hejmarek partiyan di yek rêxistinê de ew jî Partiya Demokrata Kurdistan-Sûriya ya niha ye û tekezî li ser berdewamiya partî kir di vî alî de ji bo xizmeta miletê xwe û hêviyên wî yên netewî û neştîmanî. Partiya Demokrat a Kurdistan Sûriya di daxuyaniya xwe de her wiha got ku ew tevlîrêzên opozisyona niştîmanî li gel destpêka Şoreşa Sûriye ya Aştiyane bû û wê berdewam be di çalakiya xwe ya siyasî de li ser bêhtir ji aliyekî kurdî û kurdistanî û neştîmanî û navdewletî ji bo kar li tenişt hêzên neştîmanî yên azadîxwaz ji bo welatekî ku cihê hemû pêkhateyan tê de hebe ku hemû alî mafê xwe bistînin ji wan jî miletê kurd. Di dawiya daxuyaniya xwe de Partiya Demokrat a Kurdistan Sûriya têbîniyek belav kir û tê de amaje kir ku ahengên salvegera şêst û du ya Partiya Demokrat a Kurdistan Sûriya yên ku biryar bû bên lidarxistin, hatin ragirtin ji ber beşdariya xemê xelkê ku berhemê werzêzeviyên wan yê çandiniyê şewitîn. Her wiha silav li damezrînerên pêşinde yên partî kirin û li şehîdên gelê Kurd li her cihekî û şehîdên Şoreşa Sûriyê û silav ji bo girtiyên zindanên PYD'ê re û silavên gulavkirî ji bo canê Barzaniyê nemir re şandin.